niċċarawha di li type 1 diabetes hija xi ħaġa li ma tkunx tista' tipprevenija. Ġifieri ma jfissirx li joħroġlok it-type 1 diabetes għax it-tifel jew tifla kiel ħafna ħelu. Hija problema type 1 diabetes hija problema autoimmune ngħidu, ġifieri il-ġisem tagħhom stess jibda jattakka il-frixa li hija responsabbli biex tipproduċi sustanza nsejħula insulina Il-ġisem irid jeħles mit-zokkor żejjed għax qiegħed fid-dem għal xejn u joħroġ fil-pipi. U jiġbed miegħu l-ilma, ġifieri it-tfal jew l-adolexxenti jagħmlu ħafna pipi. Tistgħu tgħixu ħajja normali, anzi nikkoraġġuhom biex jekk għandhom xi hobby jew sports li jridu jieħdu sehem fih, anzi għamlu dak li tridu
Nixtieq nirringrazzja lil Sweet Carnations Holistic Wellness Centre għall-kura ta' wiċċi u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku.
Illum fuq Kelmiet ma' Bambinelli għandna magħna lil Dr. Veronika Bartolo. Dr. Bartolo hija pediatrician, ġifieri tabiba tat-tfal u bħalissa qiegħda tispeċjalizza fl-endokrinoloġija. Affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ormoni u hekk imma fit-tfal. Eżatt.
U llum fil-fatt ħa nitkellmu ftit fuq iz-zokkor fit-tfal. Issa, mela, għandna nafu li hemm żewġ tipi ta' zokkor ġenerali, type 1 u type 2. U normalment fit-tfal insibu iktar it-type 1. Correct me if I'm wrong, sewwa. X'inhi d-differenza bejniethom, it-type 1 u t-type 2? Mela, bħalma qed l-iktar komuni huwa type 1 u type 2 diabetes. Fil-fatt hemm ħafna iktar tipi ta' diabete, but they are very much rare, okay? Issa, Fil-passat kienu jgħidu jisu type 1 diabetes tat-tfal, mhm. type 2 diabetes tal-kbar. U mhm. fil-fatt qed naraw li type 2 diabetes jgħat tipo jizdit f'Malta fl-adolescenza speċjalment eh, minħabba lifestyle anyway, sedentary lifestyles li, li konna. Nuqqas ta' eżerċizzju.
Affaritek.
Issa, just to be clear what, what is type 1 and what is type 2. Mela, fit type 1 diabetes, hemm ir-rwol ta' ġenetika imma hija ferm inqas mit type 2 diabetes. Ġifieri ħafna drabi tfal li jiġu diagnosed type 1 diabetes ma jkollhom ħadd fil-familja li għandu type 1, ħafna drabi jkunu l-ewwel l-ewwel persuna tal-familja li qabdithom ġifieri. Hija problema type one diabetes hija problema autoimmune ngħidu, jiġifieri l-ġisem tagħhom stess jibda jattakka l-frixa li hija responsabbli biex tipproduċi sustanza li nsejħulha insulina u din l-insulina hija importanti biex il-ġisem juża z-zokkor li hemm ġod-demm għall-enerġija. Jiġifieri l-ġisem stess jibda jattakka daw iċ-ċelloli li jipproduċu dis-sustanza. Mhm. Issa, l-insulina x'inhi? Ġust biex ikollkom idea biex iktar tifhmu. L-insulina dis-sustanza ġifieri l-insulina tieħu d-demm li qiegħed fil tieħu t-zokkor li qiegħed fid-demm. Eżatt. U isa ċavetta tiftaħ il-bibien fiċ-ċelloli, mhm. inkluż dawk tal-moħħ, iċ-ċelloli tal-moħħ, biex iz-zokkor jista' jidħol fiċ-ċelloli u mbagħad jintuża biex jipproduċu l-enerġija biex aħna niffuzzjonaw matul ġurnata. Mhm. Jekk il-ġisem jibda jattakka daw iċ-ċelloli jipproduċu l-insulina, ma jkollniex biżejjed insulina, ovvjament it-zokkor fid-dem jiżdied mhm. ħafna. u ma jkunx hemm biżżejjed biex biex biex niġru, biex inqumu fil-ħodu, ġifiri nibdew nħossuna għajjenin u koll ġifiri. U dik hija diabet type 1, ġifiri nuqqas ta' ta' insulina. Insulina. Imma importanti li niċċaraw għadi li type 1 diabetes hija xi ħaġa li ma tkunx tista' tipprevenija. Ġifiri ma jfissirx li joħroġlok it-type 1 diabetes għax it-tifel jew tifla kiel ħafna ħelu. All right, all right. li tista, ġibi, diġa jkunu predestinati li ħajkollhom it-type 1 diabetes. Ok.
Ħafna drabi naraw li isu trigger biex toħroġilhom it-type 1 diabetes kun isa infection, per eżempju, jew sempliċement riħ xi kultant. Ok. Immune system isa tibda taħdem minħabba dal-infection or whatever, Mhm. u mbagħad toħroġilhom id-diabete ftit wara type 1. Ok. Eh, imma d- In a nutshell da- dik li hi type 1 diabetes, issa type 2 diabetes, Mhm. um, eh, it's based a lot on genetics, ġifieri ġ- ġenetika għandha rwol importanti fiha. Imma ovvjament, but lifestyle comes into it, ġifiri iktar ma tkun overweight, ti koll affarijiet li mhux suppost, nuqqas eżerċizzju iktar għandek ċans li tiżviluppaħ type 2 diabetes. Ġifiri per eżempju, ejja ngħidu jiena għandi it-type 2 diabetes. Mhm. It-tfal tiegħi genetically iktar għandhom ċans li jkollhom it-type 2 minħabba fija milli t-type 1, it-type 1 mhux se jiġu affettwati. Le, hemm a little increase in percentage perhaps ta' mhm. type 1, imma mhux daqshekk kważi imma type 2 iva, hemm iktar ċans. U it-type 1, minn meta tista' taqbadhom it-tfal u tfal li pereżempju jitwildu kważi biha? So type 1 diabetes kwalunkwe ta' teknikament. I mean, Anka anka fl-ewwel sena ta', ta ħajjithom, avolja hija rari, alright? Okay. Kellna waħda ta' disa, ma kontx qed naħdem jien dak iż-żmien, ma ta' disa' xhur apparentament li kellha type 1 diabetes. Em, għax ovv- ovvjament imbagħad hemm tipi differenti ta' diabete, ġifieri. imma ġifieri hija rari fl-ewwel sena tal-ħajja, imma mbagħad through childhood, anka early adult, aw young adult, ġifieri se joħroġilhom, I mean, type 1. U tajbtu iktar mill-adoloxxenza le. All right, ok.
U x'sintomi jiżviluppaw it-tfal li forsi jkunu ta' alarm għal ġenituri li jgħidu hmm, niċċekkja, tgħid hemm xi ħaġa inkwetanti.
Biex nispjegalek is-sintomi nipprovaw nirraġunaw għaliex joħorġu. Mhm. Mela fid-diabete anka fit-type 2, ok, mhm. ikollhom zokkur oli fid-dem. Mhm. Fit-type 2 insejt ngħid li l-insulina hemmhekk qiegħda ma mhux qed taħdem sew. Hemm resistenza għalija fit-type 2. Iġbi, fiż-żewġ każijiet, iġbi type 1 u type 2 diabetes, għandek ħafna zokkor fid-dem, għax l-insulina jew mhux hemm jew mhux qed taħdem. Okay. Allura jibqa' fid-dem. Iz-zokkor jisu il-ġisem irid jeħles mit-zokkor żejjed għax qiegħed fid-dem għal xejn u joħroġ fil-pipi. Okay. U jiġbed miegħu l-ilma, ġifieri it-tfal jew l-adolescenti jagħmlu ħafna pipi, tibda tinduna u xi kultant anke jagħmlu pipi matul il-lejl, per eżempju, jibda jaħrabilhom il-pipi, per eżempju, fej qabel ma kienx. Fej qabel ma kienx, all right. Peress li qed jitilfu ħafna ilma fil-pipi, għandhom ħafna għaċ, ġifiri jibdew jisaqsu s-soltu għall-ilma specific li tipu għandhom mhm. għaċ u tinduna b'differenza ġifiri mux sempliciment tal-bek tazza zejda. One day, exactly, u it's a recurrent thing. Jħossu ma jenin għax it-zokkor ma jistawx jużawh, għandhom ħafna zokkor fid-dem ma mux qed jużawh, ma jistawx jużawh fiċ-ċelloli. Allura jibdew jħossu għam għajjenin. U ħagħuħra li li hija parti mis-sintomi jew hija li jibdew jindunaw li qed jitilfu l-pis. Ir-raġuni hi li l-ġisem, peress li ma tistax tuża t-zokkor mhm. għall-enerġija, tibda tajt orrek, mela it-zokkor l-enerġija minn fejn ħanġiba, ħankisser ix-xaħam, U b'hekk inġib tip ta' enerġija differenti, l-enerġija ma' b'mod differenti, mhux mit-zokkor ma' mix-xaħam, allura jitilfu l-pis ukoll Istra l-ġisem ikun jisu jgħat fasting kważi kważi. Eh, eżatti, eżatti. U bat jiproduċi affarijiet pal ketones, insomma, it's um, Ġifieri jekk tħalliha it's unsafe, hemm komplikazzjonijiet jekk tħalliha especially in type 1 diabetes, ġifieri. Huma jippruvaw jiklu iżjed jew le jaqbadhom iktar ġuħ jew ħabba l-fatt li It's not usually something that they that they easy tara. No, and it's okay. not usually something that they comment about, no. Iktar jaqbadhom ġuħ imbagħad meta jitlu l-isptar intuhom it-trattament ta' type 1 diabetes sipo mhm. and uh, and the body is recovering, allura jibda jaqbadhom ħafna ġuħ. Mbagħad aħend in the beginning, yes. Okay. But they don't usually present with increased hunger. Ok, għarri, ġifiri li zjed terst u l-pipi u nuqqas enerġija u weight loss. Ġifiri dawk ma jekk dawk is-sintomi jew is-sinjali ikunu fl-imkien, emmek irdu nitkellmu. Tajjeb. Issa jekk pereżempju jkun hemm persuna li kellha omm ħa ngħidu hekk, li kellha il-zokkor ma tqala l-gestational diabetes. Il-baby għandu riskju li jkollu jew it-type 1 jew it-type 2 diabetes f'ħajtu?
Sortu gestation diabetes iżid ir-riskju, iżid iċ-ċans li t-tarbija matul il-ħajja tiegħu jew tagħha he develops or she develops type 2 diabetes. Okay.
Imma hemm x'tagħmel biex jisir tnaqqas iċ-ċans. Għarra jtuqqa tiżiet attent. Bilanċat, eżerċizzju, ġifri, hemm x'tagħmel. Tiġi isa tod daqs li kiku l-om għandha type 2 diabetes. Mela kważi tista' tgħid għax normalment meta jkun hemm xatt mill-ġenituri ikollu zokkor Bla ma trid għandek riskju li ma toqgħodx attent jaqbdek iż-zokkor. U iva ma biex. There's an increased chance.
There's an increased chance. Ġral kemm l-om ikun telqila zokkor u it was something temporary. Il-tfal xorta jkollhom ċans jekk ma jqogħdux attenti għandhom dak ir-riskju iktar mill-popolazzjoni normali. Eżatt, eżatt. Tajjeb ħafna.
Bħala treatment, bħala treatment ħajvarja jekk ikollhom type 1 u type 2? Mela, għat-tnejn li huma importanti dieta bilanċjata u l-istess dieta bilanċjata bħal bħal ma jrid jieħu kulħadd suppost, ġifieri mhux għax mhm. għandek diabeti suppost hija l-istess għal kulħadd, ok? So nenfasizzaw id-dieta li tkun mhm. bilanċjata, eh, l-eżerċizzju l-istess bħal kulħadd, eżatt, eżatt. Diabeti imma tnej li huma tipo type 1 u type 2 importanti l-eżerċizzju, Issa fit-type 1 diabetes peress li m'hemmx insulina, irridu nagħtu l-insulina. It's lifelong, bħalissa ġifieri it's lifelong, ġifieri trid toħod għal dejjem din l-insulina. U l-insulina tingħata permezz ta' injections. Issa dawn l-injections jingħataw permezz ta' pen bħalissa, mhm. ikun hemm labra żgħira ħafna vera fina u tinjetta l-insulina għall-inqas isu bej wieħed u ieħor xi erba' darbit kuljum. Mhm. Right? Um, but it's a very superficial injection, ġifiri soltu after the first few days it-tfal jidraw and it's not, it's not no longer about pain, ġifiri. Okay. So it, it's, it's very minimal, ġifiri if there is any. Um, Issa bħala jrid in the coming year hopefully ikun hemm ukoll insulin pumps basically li minflok pen jingħata l-insulina wkoll imma jkun hemm magna li titwaħħal mal-ġilda mhm. again labra dajra ħafna ħafna u mhux titoqgħod toħroġ il-pen qabel ma tiekol pereżempju biex titaqab imma it's always on you u timmonitorja Tkun taf iz-zokkor il-livell taz-zokkor kif qiegħed fil-ġisem u tagħti l-insulina kemm skont iz-zokkor u skont kemm ħa tiekol ukoll għax trid tinputja xi numri xi kultant imma it's always there, it's always on you. All right, ġifieri l-labra hija darba mhux kull darba tittaqab. Probabbilment trid tbiddilha every now and then, ġifieri. Żgur, eżatt, ħabba ħajġi. But it's not four times a day, per eżempju, mhm. tifhem? Imma hopefully in the pipeline jiġu daw l-insulin pumps. U l-lum il-ġurnata, nimmaġina anka fejn jitlu kalkulazzjoni ta' dozi skont li kell, u kunem il-gwidi. We teach them, we teach the parents, ġivri, jem ħafna edukazzjoni li jmur fin-nofs, mhm. ġivri, treatment, speċjalment ta' type 1. Eh, but we treat, we, we tell them how to do it, ġiviri, bil-mod il-mod. Fit-type 2 diabetes, ġiviri, apparti hemm id-dieta bilanċjata u l-eżerċizzju, u mbagħad hemm ħafna drabi hemm pilloli li jikkontrollaw li jżidu sensitività tal-insulina li mhm. persuna qed tipproduċi nnifsha. Ehm, imma xi kultant jekk ma jkunux ikkontrollati jkollhom bżonn ukoll insulina, ġifieri skont skont il-gravità ta' type 2 diabetes imbagħad, ok? Eżatt. Ehm, ħaġa importanti biex ikunu jafu l-ġenituri wkoll li ehm, da żmien Hemm magna żgħira jew labra żgħira li titwaħħal mal-ġilda li hi tisejjaħ continuous glucose monitor. All right, kont ħansaqsik fuqha fil-fatt. Eh, u di, di basically labra żgħira fil-superficial tissue, ġifieri kull 5 minutes qisu tiċċekkja l-livell ta' zokkor fl-interstitial fluid, insomma fl-air tal-ġilda. Mhm. Kull 5 minutes ittik reading, ġivi inti tkun mhm. taf eżattament kif inhu sejjer it-zokkor tiegħek matul ġurnata. Ok.
Ġivi, this has changed um, control on diabetes substantially ġifiri, għax ovvjament fil-passat kienu jittaqbu biss xieba darbit kull-jum u dawk l-erba momenti tal-ġurnata kienu mhm. jafu zokkor kemmu fihom. Mhm. U issa 24-7 ġifiri tara il-readings kif inhuma. Ġifiri din tibqem jorqdu bija. Iva, iva.
Alright.
Li għanda tajjeb, nimmaġina għax anka qed tevita speċjalment meta forsi jkunu l-iskola li jinżillhom it-zokkor f'daqqa x'inti Ħatarah. You know it's coming down. U bil-Bluetooth jista' jikkomunika mal-mobile tal-ġenitur, jiġifieri t-tifel jew tifla jkun l-iskola, l-ġenitur jaf eżattament x'qed jiġri biż-zokkor tat-tifel jew tifla li mhux qiegħed fl-istess post. Għarri, tu nimmaġina l-għalli ma' wek ikunu kif informati. Aħna meta jiġi xi ħadd newly diagnosed, jiġifieri mhm. type 1 diabetes u jkollhom din monitor u U l-bżonn tal-insulina. Hemm nurses li jgħinuna fit-tim ovvjament u jikkomunikaw mat-teachers ukoll biex jgħidulhom x'inhi diabetes, meta jinżillhom it-zokkor x'iridu jagħmlu, ġifieri hemm ħafna mhm. Nippruvaw kemm jista' jkun, nikkomunikaw. Mhux hekk, għax dan dan immaġna pereżempju, eh, jaf ikollhom bżonn jieħdu l-insulina mal-ikel mal-ikel tal-breaks li jkollhom. Ġifieri ovvjament jaf ikun hemm bżonn il-kontribut jew tal-għalliema ma nafx jew inkella jkunx hemm in-nurses tal-iskejjel stess. Xi kultant in-nurses tal-iskejjel stess u kemm jista' jkun aħna ninkoraġġixxu t-tfal biex jitgħallmu biex jitgħallmu huma. I mean as much as possible they have to be independent. Ovvjament hemm qata' hemm tipi ta' insulina fej eh, jitaqbu fil-ħodu qabel ma jmorru l-iskola, mhm. u mbagħad meta jkunu l-iskola jisa tibqa' taħdem ftit l-insulina allura ma jkollhomx bżonn tal-insulina waqt l-iskola x tkun għadha taħdem l-insulina ta' filgħodu. All right, okay. So, u bat meta jaslu dar un bat jitaqbu jieklu xiku. All right.
Nipprovaw insibu modi biex. Għaxi ovvjament id-doza ta' dik li tuħu mal-ikel biex niftemu set varja skont set ikol. Eżatt, u hemm tipi differenti wkoll ta' mhm. insulina li jaħdmu b'mod differenti. Eżatt, eżatt.
Imma
it's doable, ġifiri u. Fil-verità naħseb sakemm għal-bidu, il-bidu kollu jkun jibis, imma sakemm tidher tikkalkula d-dożi, tifhem meta hija toli, tifhem meta hija tbax. Issa il-fatt li pereżempju għandi it-tifel għandu t-zokkor, dak ifisser li dat tifel qatt ma nista' ntiħħelu.
Le, ma jfissirx hekk. Għax naħseb hija xi ħaġa li naħseb idea ħanejdu hekk li hija żbaljata dwar id-diabete li tipo mela dak ara ma tieħx qas farka kejk. No, no, le, ma ngħiduhomx hekk. Mhm. Mela, ħanajdlek, type 1 diabetes li iktar qed nenfasizza. Le, di fuq it-type 1 għadnet nitkellmu eżatt.
Jistgħu jieħdu, mela, affarijiet li huma zokkor, basically pure sugar, jina mhm. ġelu, per eżempju, slash, daw mhm. la soft drinks, not zero, ġifiri ħafna zokkor. They are refined sugars, ok? Mhm. Refined sugars muma tajbin għal ħadd teknikament. Imma fid-diabete, huma jtellaw zokkor b'mod maġġel ħafna u b'mod maġġel u jtellawh livell sosta, as in quite, quite elevated ġifi. U ma jemmenx tajjeb il-ġisem, ġifi l-insulina, għami jirrit ikun hemm l-insulina biex tikkumbattih, imma mhux mhm. dejjem biżejjed insulina għal dak it-zokkor. Għal dak l-ammont ta' zokkor, għarrajt. Issa, hemm ħellu differenti, ma hemm ħellu per eżempju cakes, per eżempju, jek ma jkollhomx il-ġelu, jkunu sponge cake, mhm. per eżempju. Dawk, they are still sugars, but they are possibly less refined, ġifiri, Iz-zokkor, xorta hemm iz-zokkor imma jiġi assorbit iktar bil-mod. Dik ħaġa, ġifieri you can choose what type of sweets. Anka ġelat, pereżempju ġelat, ma ngħidulhomx ma jistgħux jieħdu. Il-ġelat għandu ħafna xaħam fih. All right, allura ħalli. Allura xaħam delays the absorption of the sugar, ġifieri qisu qisu break biex it-zokkor li ħaj jiġi assorbit, mhux assorbit mal-ewwel f'daqqa waħda, mhm. jiġifieri iktar bil-mod, allura it's more gentle on the body. All right. U fl-istess ħin, meta jieklu xi ħaġa hekk, ikollhom bżonn cover tal-insulina, ġifiri jekk jieħdu l-insulina qabel ma jieklu dil whatever dal-ħelu mhm. Qisu it should cover for them, they can calculate how much sugar they're going to take u jieħdu insulina apposta għalija. Ġifieri, no, it's not a definite no, imma affarijiet ta' refined sugars ideally, no, I mean, imma l-ħat kieku ma. Eża, dawk il-din li ktalet insemmija biex forsi jina naħseb kieku kieku kellha taqbad lili meta kont żgħira għalkemm jiena ma kontx persuna li nfittex il-ħelu ħafna. Eh. Il-fatt illi pereżempju kien jgħiduli l-emel issa ma tistax tmiss ħelu. Naħseb kienet titfa' kienet titfa' impatt negattiv fuq ħajti. Tu drastik. Fimt fuq it-tfal għax daw ħajmorru parties, ħajkun hemm il-cakes, I mean, da mod tieħu biċċa cake u mod kemm iddu. Oh, Imma li tkun komplejt ma' tfal l-oħrajn xorta. Eżatt, eżatt, u le, kemm jista' jkun.
Għandha xi effetti oħrajn li jistgħu ħallu impatt negattiv id-diabeta ta' tfal fuq it-tfal, apparti forsi din li ħanejdu hekk ma jistgħux jieklu essax fil-verità ħadd ma jsejħu ħelu kemm irid għax ħajamel il-ħsara. Sewa, ma forsi ngħidu rridu noqogħdu attenti iktar fuqhom milli xi ħadd li m'għandux.
No, tekniki, tekniki għandna ngħidulhom meta fl-ewwel jiem meta jkollhom il-dijanjosi sama ta' type 1 ngħidulhom tipo Tistgħu tgħixu ħajja normali, anz, anzi nikkoraġġu, nikkoraġġuhom biex jekk għandhom xi hobby jew sports li jridu jieħdu sehem fih, anzi agħmlu dak li tridu. Biss ovvjament ikun hemm dil-kontroll taz-zokkor, l-ikel u hekk li jridu jżommu f'moħħhom, f'moħħhom, jiġifieri anke l-ġenituri. Imma otherwise they can do anything, jiġifieri ma jridx ikun hemm xi ħaġa li you know, it discriminates them from doing, ġifri jek jiddu jistudjaw. L-unika tlet affarijiet actually li jem li jridu jkunu jafu li mhm. fil-futur meta jikbru, għalissa ma jistawx ikunu fl-Europa, ma jistawx jisuqu aeroplan, għalissa, għax jista' jkun li jimbidlu. Ma jistawx ikunu instructors ta' scuba diving, instructors ta' scuba u soldati. Minħabba r-riskji li xi kultant it-zokkor basically jistgħu jinżlilhom u ovvjament ta' periklu għalihom infushom għal Ġifieri sports li jinnaf bħal pereżempju biex logħba futbol li tkun siegħu nofs on the go jistgħu jagħmlu xorta. Ġifieri il-biża li ħa jista' jinżilhom it-zokkor m'għandix iżommhom lura milli ma jagħmlux ċertu eżerċizzju. U hemm ħafna tfal li huma attivi ħafna fl-isports u naraw Riżultati ferm aħjar milli dawk li ma jagħmlux sports. U żgur, għax il. No, l-insulina, I mean, tiġi iktar sensittiva u anka, eh, it's incredible, ġifiri tara differenza. Ovvjament, seħħa li jaqalhom it-zokkor hija xi ħaġa li jżommu f'moħħhom, imma jistgħu jagħmlu affarijiet biex jevitaw din il-problema, ġifieri mbagħad nagħlmuhom. U nimmaġna li b'dan il-continuous blood glucose jekk inti qed tara zokkor nieżel u ħad tibda tagħmel l-isport, Ħa tieħu xi ħaġa qabel tibda. Mhux hekk? Eżatt. L-huma anka drinks, il- il- Eżatt, l-isotonic eżatt. drinks li jkun fihom ftit zokkor, Eżatt. allura jistabilizzaw zokkor. Ġifieri fil-verità, em, ħanqidu hekk illum il-ġurnata thank God anka thanks to dawn il-monitors, il-ħajja ta' tifel bit- bit-zokkor hija tista' tgħid kważi l-istess bħal ta' tifel illi m'għandux iż-zokkor. Aha. Ġifieri jisifru jistgħu outings jistgħu mmorru. Yes, yes, yes. I- I mean, huma namirhom, eh, ġifieri, għax huma they're hemm bżonn ħafna dixxiplina biex xorta il-ħajja tal-lum, ħajja maġla u xorta jibqgħu tipo jagħtu kas dawn l-affarijiet. Hemm bżonn ħafna dixxiplina jien nagħmilhom ħafna, ġifieri it's not eh, I mean, ovvjament ħajajdu aħjar ma qabditnix, vera, ma ħajja imma i kif inhi, imma ek, we, we try to empower them li kemm jista' mhm. jkun għamlu dak li tixtiequ tipo, mhm. kemm jista' jkun is-support jawhom kif nistgħu,
Għax naħseb anka mbagħad meta jiġu biex jikbru ħa ngħidu hekk teenage years ta' mm. finti jibdew jesperimentaw b'xi drink jew le mhux għax huwa nissuġġeruha, imma I mean, id-drinks ikun fihom ħafna zokkor. Li mhijiex xi ħaġa li tipo jridu jissakru d-dar u ma joħorġux ma' sħabhom ħabba dil-biċċa xogħol. I mean, Iridu joqdu attenti kemm, imma mm-hmm. xorta jistaw komplu mal-ħbib tagħhom. Oh, hemm drinks differenti, ġifieri hemm xi alkohol li jitbaxxa t-zokkor actually, jiġifieri qabel ma joħorġu idealment. All right. Kielu xi ħaġa. Hemm hemm drinks li tellgħu t-zokkor, jiġifieri skont u hemm drinks differenti bħal l-muhom. Tajjeb, all right, illum hawn ħafna edukazzjoni tengu. Underage ideally not, obviously, imma mbagħad. U le aħna qed nitkellmu 17 plus. 17 plus. Eh, u ħaġorra
tal-alkohol ġifieri, meta xi ħadd jieħu wisq alkohol ikun ftit tipo sturdut or whatever, mhm. e, hija simili ta' meta jaqalhom it-zokkor ikunu hypoglycemic, meta jaqalhom it-zokkor mhm. ħafna u koll ikunu ma jkunux 100% hemm. Allura jekk m'hemm xi ħadd li jaf li għandek id-diabete, jaħsbu li għax bis-sak fis-sakra. All right, okay. That's why it's dangerous as well, ġviri jkunu ċerti li mhux ħajaqalhom zokkor u jaħsbu li għax Eħe, in ġenerali, xinu huma l-iktar sintomi ħanejdu hekk li għandna ninnotaw meta xi ħadd qed jaqalu zokkor? Eh, mela
mela l-ewwel net xi kultant ikollhom it-tfal, mela, meta jkunu żgħar diffiċli għax mhux ħajkomunikaw kollox mal-ġenituri oh, u mal-carer, insomma, imma tibda tara forsi bidla fl-attitudni tagħhom, jien naf iktar tantrums pereżempju, jibdew jibku ma tafx x'iridu. Jekk hemm xi ħaġa, jekk taf li t-tifel jew tifla għandu type 1 diabetes, u hemm xi ħaġa li isu he's not acting his usual self, mhm. l-ewwel ħaġa tiċċekkja l-zokkar. L-ewwel ħaġa, because that's likely to be it. U bat jista' jkollhom tremors, sweating, jħossu għamajanin. palpitations, iktar ma jikbru iktar jibdew ikunu jafu lilhom infushom kif kif eh, iħossuhom meta qed jaqalhom it-zokkor, so it mhm. becomes easier with mhm. time għax ikunu jistgħu jikkomunikaw. Eventwalment jistgħu ukoll tipo jintilfu minn sensihom, ġifieri it's so drastic. Jekk ma jkunux taw każ. Eżatt.
Jew jkunu konfużi, aġitati. Mbagħad fl-aħħar ikun hemm li naf xi seizure għax jaqalhom wisq it-zokkor mhm. ikollhom bżonn l-għajnuna medika insomma jew l-injection għax hemm injection biex ehm, it-tella t-zokkor mhm. malajr ġifieri ma xi ħadd ieħor irid jagħtilek. Ah, għax dak il-ħin ma tkunx konx. Għax dak il-ħin ma tkunx konx, ġifieri dejjem importanti jkollhom jew xi ħelwa jew din l-injection fuqhom meta joħorġu. Tajjeb, ma nafx jekk hemm xi misconception oħra. Le, misconception dik l-iktar li inti semmejt. Ah, għax dik xi ħaġa.
Fit-type 1 il-relatives jew ħubieb jgħaddu xi kumment, ah, dak mhux għax kont ħarġit lek it-zokkor type 1, mhux għax kont tikol ħafna ħelu, and then they start feeling guilty, jew jew il-ġenitur jibda jħossu għom guilty għax mhm. forsi ta' għom xie naf ġelat u ħarġitela. Mhm. But it has not, type 1 has nothing to do with what they would have eaten, jiġifieri jista' jkun hemm xi ħadd diġà predispost li jkollu type 1 diabetes, jiekol ħaxix biss, biss, u xorta toħroġlu. Ġifieri it's eh, not something you can prevent and it's no one's fault. Ġifieri dik l-iktar misconception naħseb. U ħaġa oħra in ġenerali li tipo daw tfal ma nafx skont minn meta jkunu diagnosi ġifieri, ok? Ħafna minn ħajjithom tkun Iċċekkjajt iz-zokkor, ħanna l-zokkor kemm kilt, l-insulina, jiġifieri huma they are flooded with information and discussion on their blood sugar. Allura meta jikbru jishom inħoss li xi kultant like they define themselves by their diabetes. U kemm jista' jkun ovvjament huma they're much more than diabetes ovvjament huma għandhom il-personalità tagħhom, il-hobbies tagħhom. And hekk I feel like the family has to to be aware of this, għax ovvjament huma bħala ġenituri jew carers, I mean they, they love the child and they have to ask, kil xi ħaġa ħadd l-insulina, iridu jisaqsu hekk għax jinkweta. Ikollhom tendenza jiġu overprotective naħseb. Yes, yes, but bir-raġun isu għax, I mean, ovvjament inkwieta, ma at the same time to empower them, the children, to, to um, like, believe in themselves and to value who they are, not because of diabetes. I mean, they are who they are, you know. Mm-hmm. U jina mirrom et la kabel, ġvi għax umma, eżin, et jaddu minn ħafna, u xtifu, għallura. I wish that they see the beauty that we see, tipo, you know, għax mux kullħat l-istess. U taħseb illi jekk ġenituri għandhom it-tfal bit-zokkor għandhom il-bsom xie tip ta' bracelet jew xi ħaġa li Għax unfortunately, it is, it, it's going to be a label which defines them fil-verità, xum għed jibsu din bracelet tipo I am diabetic. Ma fil-verità, for their own safety, anka kien għala xaġa fit-triq, Iżid rikomendi, ovvjament dan qed ngħidu fit-triq ħa jkunu waħedhom mhux ħa jkollok tifel ta' four, imma qed ngħidu forsi tifel ta' 11. Aha.
I mean, it's, we, we usually give it, it's up to the, it's up to the child and up to the parents, so, I mean, it's not a bad idea because you never know, isek billi kollok brazzuletta and it, it says it. Imma hemm ħafna fatturi, ġifiri, meta jmorru l-iskola, ovvjament, il-teachers jridu jkunu jafu, mhm. ok, speċjalment jkunu zaħar. I mean fil-post ta' xogħol li meta jikbru or whatever, it's always a good idea li xi ħadd jaf, ġifieri Um, it, it depends on the person. Mm -hmm. I mean, rarament insibu adolescenti u kolli ma jkunux iridu jilbsu, per esempio, continuous glucose monitor. Għax di ħaġa zaħira, basically, ma bil-kem tider, ma zaħira ġifir, imma they are conscious, so they don't want it to show, un bat jibdaw jisaqsu għam dik xini, ġifiri,

ma tistax tisfurzhom. Fl-istess ħin aħna ovvjament inkoraġixxu li ehm, they speak about it freely anzi, tipo anka to their mhm. peers because ħafna drabi they're going to be ehm, being understood better. Probably, eżatti, ġifiri, they have the thought that maybe they will be judged, but I think they will be understood more than judged. Mhm. U, le, so we encourage them to speak to their friends about it, u għalix le, ma, and then you, you find different Different children, different adolescents, so so. Ekku, jidependa ħafna mill-karattru tal-persuna u koll. Ma nafx jekk kellek xi ħaġa oħra xi żid fuq il-zokkor fit-tfal in ġenerali. Covered most things.
Sebdaw, kaxi fem. Il-type 1 jizjed komuni fit-tfal mill-li jem il-type 2. Għet nejdu fit-tfal iż-żar specialment, ġifiri. U type 2 nasab iktar straightforward un bat

Tajjeb ħafna. Thank you ħafna Dr. Bartolo tal-informazzjoni li għaddejtilna u nilqak l-istedina tiegħi.